Génesis capítulo 9 Ñanderuete oñembopy'a peteĩ Noé ndive. Ñanderuete ohovasa Noé ha ita'yrakuérape ha he'i ichupekuéra. Peñemoña ha peñemboheta pemyenyhẽ meve ko yvy, yvy ape arigua mymbakuéra oñemondýi ha okyhyjéta pendehegui. Ha mayma guyra árare ovevéva, ha opaite mba'e omýiva guive yvy apére, ha pirakuéra yguasúpe oĩva, opytapáta pende poguýpe. Opaite mba'e omýi ha oikovéva, peiporúta pene rembi'urãramo. Ha upéicha avei umi ka'avo hovyũva guive, ame'ẽmba peẽme pene rembi'urãramo. Ani pe u mymbaro'o huguy reheve, huguýpe oĩ hi'anga, añetehápe ajerure jevy va'erã pende rekove ruguy mayma mymba kuimba'e ha kuñapógui, taha'e ha'éva upe oporojukáva ojejuka jevy va'erã, upe oñohẽva hapicha ruguy, huguy oñeñohẽ jevy va'erã avei ambue hapicha pórupi, kuimba'e ha kuña ojejapógui Ñanderuete ra'ãngáicha. Peẽ peñemoña ha peñemboheta pemyanyhẽ meve yvy ape. Upéramo Ñanderuete oñe'ẽ Noé ha ita'yrakuérape ha he'i ichupekuéra, Péina ápe, Che añemoĩ peteĩ ñe'ẽme pene ndive ha pene ñemoñarenguéra ndive, ha opaite umi oikovéva pene ndive, guyrakuéra, mymbakuéra ha opaichagua mymba saitéva oĩva guive yvy apére ha osẽ va'ekue pe varko guasúgui pene ndive. Añemoĩta penendive peteĩ ñe'ẽme ha ndajukapavéima va'erã to'okuéra ama guasu rupi, ha ndoikovéi va'erã ama guasu ohundipa jevy hag̃ua ko yvy kóva. Ha Ñanderuete he'i, Che amoĩta peteĩ techaukaha, señal, chéve ha peẽme g̃uarã ha mayma oikovéva penendive g̃uarã, ára atyguasukuéra rupi. Che jy'y árko de Noé amoĩ arai rehe, ha upéva taseñe'ẽ ame'ẽma peẽme techaukaha ramo che ha yvy ndive g̃uarã, ha ojehu va'erã ambou vove arai yvy apére, che jy'y ojekuaáta umi arai rehe. Ha chemandu'a taseñe'ẽme'ẽ rehe oĩva hína penendive ha opaichagua to'o oikovéva ndive g̃uarã, ha ndoikovéi va'erã ambue ama guasu ohundipa hag̃ua opaichagua to'o rekove. Upe jy'y oĩta arai rehe ha ahecha vove chemandu'áta che ñe'ẽme'ẽ rehe ame'ẽma va'ekue opaite yvy ariguápe g̃uarã. Ha Ñanderuete he'i Noéme. Kóva ningo pe ñe'ẽ che ame'ẽ va'ekue techaukãha ramo ha amoĩ va'ekue chendive ha mayma yvy ariguakuérape g̃uarã. Noé oka'u ramo guare. Ha Noé ra'ykuéra Sem, Cam ha Jafet osẽ va'ekue pe barco guasúgui, Hakã ningo Canaán ru, ko'ã mbohapy Noé ra'yrégui henyhẽmba ko yvy tuichakue. Upe rire Noé oñepyrũ omba'apo yvy rehe ha oñotỹ peteĩ parralty ha ho'úvo pe víno omonga'u ichupe ha oka'u jave ha'e oñemboi ikoty ryepýpe. Hakã Canaán ru ohecha itúvape oĩ jave opívo ha oho omombe'u hag̃ua ityvyrakuérape. Upéi jave ha'ekuéra oĩmba okápe. Upéramo Sem ha Jafet ojapyhy hikuái itúa ao ha omoĩ ijati'y ári ha oike ogue vívo hikuái oñoa hag̃ua itúva rete ha upéicha ndohechái hikuái itúva rete opivoha. Ha Noé opáyvo oka'uhágui Ha oikuaávo mba'épa ojapóra'e hese ita'ýra imitavéva, he'i. Nde Canaán repyta maldesído, reikóta nde ryke'ykuéra rembiguáiramo. Ha he'ive. Toñemomba'eguasu Sem jára ha Canaán toiko hembiguáiramo, Ñanderuete toiko Sem rógape ha ha'e tomyasãi Jafet yvy apére, Canaán katu toiko hembiguáiramo. Ha Noé oikove pe ama guasu rire trescientos cincuenta áño, ha Noé oikove rire novecientos cincuenta áño omano.